Bonġur kulħadd, ilbieraħ fuq diversi gazzetti ġie mxandar proposta li allegatament l-MEA għamlet fil-konfront tal-ħaddiema li jaħdmu fis-servizz tas-saħħa. illi tassew qed jagħmlu xogħol onorabbli u qed jagħmlu dmirijiet kbar, anke ħinijiet straordinarji qegħdin jagħmlu sabiex jgħinu lil pajjiżna jtaffi minn dis-sitwazzjoni li qegħdin fiha. Huma talbu li jkun hemm aktar ħlas għal dawn il-ħaddiema li tassew ngħidu li aħna wkoll naqblu li jkun hemm ħlas għalihom dawn għax tassew qed jagħmlu ħidmiet kbar. Iżda l-proposta hija sabiex jitnaqqsu l-allowances minn ħaddiema oħra li qegħdin jaħdmu fis-settur pubbliku. Aħna tassew nemmnu li l-ħaddiema tas-saħħa għandhom jiġu kkumpensati ta' dak kollu li qegħdin jagħmlu huma bħalissa, iżda m'għandux ikun ta' kastig għal ħaddiema oħra. Tajjeb li ninnutaw li ħaddiema tas-sigurtà, pulizija, suldati, correctional officers, anke dawk tad-dwana, qed jagħmlu sagrifiċċji kbar, qed ikunu 'l bogħod, 'il bogħod mill-għeżież tagħhom u qed jagħmlu anke ħinijiet illi qed jikkumpensaw għal affarijiet oħra biex jgħinu s-sitwazzjoni nazzjonali. Bħall-ħaddiema tad-dwana fejn huma qegħdin jagħtu ċertu perkaċċi, allowances, li huma kienu jkollhom qabel sabiex tmur fil-kaxxa tal-gvern. ħalli huma jgħinu aktar din is-sitwazzjoni. Ħaddiema oħrajn tal-Public Works li għadhom għaddejjin mill-ħidmiet tagħhom u huma wkoll offrew anke xi ġranet tal-leaf sabiex jgħinu. Ħaddiema tal-AWAS li kontinwament qed jgħinu r-residenti fiċ-ċentri miftuħa. Ħaddiema tal-manutenzjoni li jinsabu kullimkien f'kull dipartiment f'kull ministeru fejn qed imorru f'kull post anke postijiet li jista' jkun hemm infezzjoni. Dejjem naraw li jkollhom l-ilbies protettiv, però dawn qed ikomplu ħidmiethom anke f'postijiet li jistgħu jkunu riskjużi. Għandek diversi ħaddiema li jkomplu x-xogħol tagħhom, oħrajn bħal Lenzo Torres u Renzo Registri qegħdin jaħdmu kontinwament through telework u ma waqfux u anke żidilhom il-ħinijiet tista' tgħid. Identità Malta, l-istess. Identità Malta għandek sezzjonijiet fejn ħaddiema li jekk jinsabu daqsxejn kwieti qed jgħinuhom sezzjonijiet oħrajn biex jikkumpensaw hekk kulħadd iġorr il-piż flimkien, qed ikun hemm teamwork tassew, qed ikun hemm anke teleworking, funzjonijiet. Ħafna dipartimenti fis-servizz pubbliku u anke aġenziji u awtoritajiet fis-settur pubbliku ma waqqfux ħidmithom inbidel ix-xogħol iva ċertu servizzi ma jistgħux jingħataw bħal qabel minħabba d-direzzjonijiet tal-gvern ċentrali sabiex aħna nieħdu ħsieb saħħitna iżda x-xogħol baqa' għaddej Illum jidher illi l-MEA ċċarat aktar il-pożizzjoni tagħha. Illum jew ilbieraħ fejn hija qalet illi kienet qed tirreferi għal tnaqqis minn pagi u salarji ta' ħaddiema li jista' jkun qegħdin idle jew weqfin u jew m'għandhom x'jagħmlu. Jiena min-naħa tiegħi fejn aħna ġewwa l-Credit Union nirrappreżentaw ma ma naf imkien illi l-ħaddiema tagħna li aħna din nirrappreżentaw qegħdin idle. Xorta waħda għadhom jagħmlu x-xogħol, skedi tagħhom inbidlu, offrew anke l-ħinijiet tax-xogħol tagħhom biex temporanjament jikkumpensaw għal dis-sitwazzjoni, kien hemm min il-ħinijiet tas-sajf iressqulu aktar 'il quddiem u ħajkun hemm il-ħinijiet tax-xitwa anke aktar tard kien hemm oħrajn illi x-shift tagħhom ir-rosters inbidel ta' taħt fuq sabiex l-operat jaħdem aħjar. Qed ikun hemm kooperazzjoni kbira bejn kemm l-employers fis-servizz u fis-settur pubbliku u kemm il-ħaddiema tagħhom. Għaldaqstant, le ma nemminx li għandhom ikollhom tnaqqis dawn. Tajjeb ukoll wieħed jinnota li s-Servizz Pubbliku tal-Gvern Ċentrali wkoll ħareġ xi direzzjonijiet fejn kien hemm xi tnaqqis ta' allowances għal ħaddiema li jistgħu jinsabu fuq telework. Allowances li huma marbutin ma' ċertu dmirijiet. Anke oħrajn li jisma' minħabba r-rosters tagħhom inbidlet, pereżempju kellek min qabel kien bix-xift mit-Tnejn sal-Ħadd, illum il-ġurnata qed jaqra mit-Tnejn sal-Ġimgħa u ġie jaqra anke l-ħinijiet office hours. Mela hemmhekk jekk huwa kien qed jieħu xi shift allowance minħabba li kien jaħdem day night rest off pereżempju, dan intilfitlu. Jiġifieri diġà hemm ċertu ħaddiema li diġà qed joffru għadhom jagħmlu ħinijiet tagħhom. Iva, allowances marbutin ma' dmirijiet, jiġifieri jekk ċertu dmir m'għadux jinqeda, wieħed ma jkunx eleġibbli għaliha, dik aħna nifhmuha. Però tant ieħor wieħed irid jifhem illi l-ħaddiema fehmu, fehmu s-sitwazzjoni, qed jagħmlu l-almu tagħhom, qed jagħmlu d-dmirijiet tagħhom mill-aktar mill-aħjar u anke ċertu drittijiet li huma nqatgħulhom sabiex huma jgħinu lis-sitwazzjoni. Bħall-ħaddiema tad-dwana li verament offrew ċertu barkaċċi li kellhom biex jgħinu s-sitwazzjoni tal-lum il-ġurnata. Jiġifieri le, m'għandux ikun hemm kastig fuq il-ħaddiema. illi tassew qed ikomplu jwettqu dmirijiethom. Jekk hemm xi ħaddiema idle, nerġa' ngħid, jiena dan ma nafx bih u nista' nitkellem biss għall-membri tiegħi li jiena nirrappreżenta. Fejn aħna nirrappreżentahom mill-General Workers Union, il-ħaddiema tagħna għadhom jaħdmu, qed jaħdmu bis-sħiħ u qed jagħtu kontribuzzjoni tassew sħiħ għall-pajjiż biex jgħinu f'dawn il-mumenti diffiċli. u għaldaqstant għandna nirrikonoxxu l-ħidma tagħhom u mhux nikkastigawhom. Filwaqt li tajjeb li ninnota li iva nemmen li l-ħaddiema tas-saħħa għandhom jiġu kkumpensati bis-sħiħ tax-xogħol li qegħdin jagħmlu. Fil-fatt aħna konna diġà f'diskussjonijiet qabel u kien hemm it-talba tagħna sabiex naraw anke li jkun hemm ċertu allowances għal din is-sitwazzjoni li tingħata l-ħaddiema kollha li qed jagħtu servizz. straordinarju, ħaddiema li jinkludu wkoll cleaners illi qegħdin ikunu f'dal-postijiet u b'mod kontinwu u u ta' kuljum qegħdin jagħtu servizz mill-aħjar fid-dmirijiet tagħhom fuq bażi ġurnaliera ta' kuljum. Għaldaqstant għandu jkun hemm kooperazzjoni kif qed ikun hawn mis-soċjetà kollha, nobdu d-direzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa, u tal-gvern ċentrali sabiex noħorġu minn dis-sitwazzjoni malajr kemm jista' jkun minħabba li hawn min qed iħoss ċertu piż fuqu kemm soċjali, finanzjarju u anke qed ikun hemm effetti fuq is-saħħa mentali tagħna. Għaldaqstant ejja nikkooperaw ilkoll flimkien, naqbdu minn dawk id-direzzjonijiet kollha sabiex noħorġu minn dis-sitwazzjoni hekk kerha mill-aktar fis. Nirringrazzjakom u lkoll kemm aħna nipproteġu 'l xulxin. Grazzi.